Matematika sapagymyzyň bu sanynda sanlary üstünleýin goşmak we aýyrmak. Biz ilki adaty usuly görkezmek isleýäris gysgaça, ýöne umumy sapagyň dowamynda adaty usuldan başgarak usul ulanmak isleýäris. Bular babatynda mysal üçin üstünleýin 27 sanymyz. Şuny goşalyň. otuz alty ýigrimi ýedi goşmak otuz alty ştaýda üstünleýin goşalyň ýedi bilen altyny goşsak ýedi bilen altyny goşsak on iki on üç bolar üç ýazýar birimiz ýatda ýatda saklaýar iki bilen üç goşýar bäş

bärde, ýagny karz alyp berdik, bärde birini ýatda sakladyk. Matematikada diýýärler, şu karz alyp bermek, ýatda saklamak, şundan başgarak bir usul ýokmyka, üstünden goşmakda? Elbetde bar, hatda iki belgili, üç belgili, dört belgili sanlar tapawutly, islendik sany başga bir usul bilen goşup ýa-da aýryp bolýar. Şonuň üstünde durup geçeris häzir, hormatly diňleýjiler.

Beýleki adat usullaryny hasaplamamyzda şuny ýedi goşmak üç, on, nol, biri ýatda diýip gidýäs. Bärde ýatda saklamak ýok. Ýönekeý on goşmak on ýigrimi, ýigrimi üç, ýigrimi üçe deýin goşýas, otuz. Has çylşyrymrak usullaryny işläliň. belki dört sany mysal üçin diýeli birinji sanymyz ýigrimi üç bolsun oňa näçäni goşaly oňa da geliň on bäşi goşaýlaý bar ýene iki ikisi sütünimiz bolsun on bir ýene on bir goşaýlaý oň üstüne de on ikini goşaýlaý ýazaly

yzygiderlikde men bärde goşup geçdim. Ýene bir gezek. Ýigrimi goşmak on, otuz. Goşmak on, kyrk. Goşmak on, elli. Elli üç. Bäş goşýas, elli sekiz. Bir goşýas, elli dokuz. Iki goşýas, altmyş bir. has çylşyrymrakdyr usulyp işleriň hemmesinde şu bolýamyka ýigrimi dört on dört goşalyň ikinji sanymyz ýene ýigrimi iki üçünji sanymyz dördünji sanymyz Bar on bäş bolsun. Dört sany goşaýly. Gelin ýene, ýene bir iki sany goýaly. Hasam çylşa gymlaşsyn. Kyrk alty diýeli. Bolýa ýene goşaýly. On dört ýazaly. Näçe sanymyz bolýar? Bir, iki, üç, dört, bäş, alty sanymyzy

kyrk, ýüz, ýüz on, ýüz on dört, ýüz on sekiz, ýüz ýigrimi, ýüz ýigrimi bäş, altyn goşas, bir ýüz otuz bir, dört goşas, bir ýüz otuz bäş. Jogabymyz näçe çykdy, Onmutdin eje? Bir ýüz otuz

Dört, ýene ýigrimi dörtden başladyk. Bolýar, ýigrimi dört, ýene ýigrimi bäş bolsun. Ýigrimi bir bolsun. Üçünji sanymyz iki ýüz ýigrimi bir. Üç belgi san, üç belgi sanlaram goşup görkezer häzir. Näçeler?

Ýigrimi dört, ýigrimi bäş, ýigrimi bir, on bäş, on üç goşýas häzir. Ýigrimi, ýigrimi, kyrk, ýene ýigrimi, altmyş, ýetmiş, segsen, segsen dört, bäş, segsen dokuz, bir, togsan, togsan bäş, togsan sekiz bolýar. Jogabymyz togsan sekiz. Bular hem aňsadrak bol diýseňiz. 3 belli sanlar goşup göreliň hormatly dinleýjiler. 3 belli sanlarda nähili bolup geçýär? Usulymyz şu üstüne durup geçeliň. Mysal üçin 124 sanymyz bolsun. Şoňa goşalyň 213-i. Goşmak 213 sanymyzy goşalyň.

çylşyrymlaşdyrýas. Iki ýüz kyrk dört birinji sanymyz bolsun. Ikinji sanymyz bir ýüz on beş bolsun. Üçünji sanymyz diýeli iki ýüz on iki bolsun.

Ýetmiş bir. Men dogry goşandyryn diýip umyt edýärin. Ýene bir gezek barlalyň. Iki ýüz kyrk dört. Ýagny ikiden başlalyň. Iki, iki ýüz bir, üç ýüz. Ikini goşýas, bäş ýüz, bäş ýüz kyrk, bäş ýüz elli, bäş ýüz altmyş, bäş ýüz altmyş dört, bäş ýüz altmyş dokuz, bäş goşýar, iki ýene goşýar, altmyş dokuz, bäş ýüz ýetmiş, ýene bir goşýar, bäş ýüz ýetmiş bir. Üç sany nirlirini goşduk. Indi dört sanyny goşup görelim, hormatly diňleýjiler. Bir ýüz on üç bolsun. Ýene oňa goşaýylyň iki ýüz ýigrimi biri.

başda adaty usulla gabat geldik, ýöne bu usulda hiç hili ýatda saklamak diýen zat ýok. Jogabymyz 674 boldy. Indi görşüňiz ýaly iki belli sanlarda ýönekeý mysallaryň kynlaşdyrylan görnüşi dowam etdik.

Şeýleräk mysal bolsa nähili bolýar? Eger 42-den diýeliň 27-ni aýyrsak, ýagny 2-den 7-ni aýryp bolanok. Karz alyp bermeli bolýar. Şoň ýaly ýagdaýda nähili hasaplanýar? Şonuň üstünde durup geçsek. Şu taýda 44-den bu goşmak däl. Eýe, şunu aýyrmak edelim.

Skobka alias ýokarka iki meňzeş bolan şu iki goşmak ýene-de bäş diýip ýazýar. Iki goşmak bäş. Deňdir näme bolýar biziň şu şony ýedimiz bolýar. Şu taýda ikiden ikini aýyrýar. Nol bolýar. Ikiden ikini aýryp nol diýip ýazýar şuday. Ýigrimi bolýar. Ikiden ikini aýyrdyk, ýene biziň aýrylmadyk sanymyz bar. Bar şudaýda bäş bar. Ýigrimden hem bäşimizi aýyrýas. Deňdir. On bäş. Ol hiç ýer kardap bermek. Ýok. On saat usuly. Bu üç belgi sanlarda göremizde has da bize peýdasy degýär. Has aňsat bolup görünýär. Mysal üçin, şeýle sanlardan iki ýüz kyrk altydan aýyralyň bir ýüz ýigrimi ýedini. Bir ýüz ýigrimi ýedini aýyrýas. Şu taýda häzir iki ýüz kyrk alty Men häzir bärde aralaryny açýan. Näme üçin açýan bolsa,

Indi biz bir birimiz artyk galy şu taýdaky birimiz. Aýrylman galan üçin şu çykan sandan bir aýyrýas. Aýyrmak 1. 120-den bir aýyrýasam jogabymyz 119 bolýar. Diňejiler. Diýen bärde ýönekeý. Ýene bir usul. Ýene bir mysal bereýin diýen usul diýen bilen.

Üstünde stilimizi ýazýas. Giňişleýin edil bu adat, beýleki adat usuldan ýene bir gezek gaýtalaýas. Tap, tapawutly öňden başlaýas. Üçden bir aýyrýas. Iki. Ikiden üçi aýryp bolanok. Eýýäm biz şu taýda üçi böleklere bölýäs. Üçi ýokarky iki bilen deňläliň. Iki

Näme üçin dört diýýäs? Şu ýokarky dört bilen bu dört ýokarka deňlemek üçin, bärdäki üç hem iki ýokarka deňlemek üçin. Indi başlalyň. Adat usulymyzdan tapawutlykda öňden başlaýas. Üç aýyrmak bir. Iki ýazdyk. Bärde ikiden üç aýryp bolanok. Şonuň üçin ikiden diňe ikimizi aýyrýas. Ikiden ikimizi aýyrsak nol bolýar. Birimiz şu taýda galýar. Durubersin. bärde ýatda saklamyza üns goşmak bir özi dur. Dörtdenem bäş aýramyzokda, dör, bäşi dört goşmak bir diýdik. Dörtden dördi aýyrýas, ýene nol bolýar. Şu taýdan nol diýip ýazalyň. Aýyrmak, bizde aýrylman galan sanlar bar. Onluklarda bir bar, birliklerde-de bir bar. Onluklarda bir bolan üçin on,

gaty bir kynam däl. Beýleki usuldan käbir kösenenlerimiz bar bolsa, beýleki başda görkezenimiz adat usul diýdik, ýagny ýatda saklamak, karz almak. Şol usuldan kösen kösenenlerimiz bar bolsa diýip, şu usuly goşmaça berdik. Ýagny beýleki usuldan ýe köp ýatda sakladym, köp karz aldyk, şol sebäpli matematikany halamadym ýa matematika bilen tersleşdim diýeniňiz bar bolsa, mundan soňra matematika bilen ýaraşarsyňyz diýip umyt edýäs. Şu beren usulymyz hem size peýdaly bolandyr diýen umyt bilen sapagymyzy jemleýäris. Sag boluň, hormatly diňleýjiler, saglyk, görüşeliň.